Selamat ngalih hari bala pedinga semua. Nyadi aku ditu minta ampun ngagai bala pedinga semua laban aku bisi lama nadai upload video laban ketegal ke bisi pengawa. Tauka bisi pengesalah ku empu deka diaturka aku. Iya kena di ulih diselihka ku bala peninga. Nyadi ngarapka bala peninga semua anang nganu au sigi baka lebuh maya ke bisi ngereja utai. Nyadi sekali tu aku deka nampung jerita Bukit Sepaguk iya nya renggat ke tiga belas. Tu ku munyi iya tampung ai bala peninga. Seraya ke nganti bini bunsu Kijang ke berenih di dapur. Dia Bunsu Kijang nya tadi ngangau ke seduai ke duduk nyandih ba pintu tisi pintu bilik besai. Kitu Jang, duduk semak kitu agi, ku iya sambil ngantung api kerita. Benung nyamai tu deh duduk. Empai angat burit nya uga angkat baru. Banjing tu tadi laban ke bebuyan mimit sigi te semampai gining-gining meda utai sebelah bilik. Iya meh anak dara bunsu Kijang nya deh demuh. Tekenyit ga iya. Dia bunsu Kijang nya tadi nanya ari ni penatai seduai menyadi. Datai ari ni seduai Jang? Dini menua seduai? Lalu nama pejalai seduai? Laban tu meh keterubah anak mensia rembus ngagai menua kami kitu. Pia ko Bunsu Kijang nya tadi. Peda datai bini Bunsu Kijang ke Kayak mai kelita siti mansang ngagai sida tiga ke benung tunga berandau nya tadi. Nyadi aku tu Wat Mikal. Tu menyadi aku iya ke tuai iya nya Banjing. Kami duai datai ari Nanga ke Sikup betuai ke apai aku empu. Iya nya tua rumah Buda, ko Wat Mikal madahka diri. Ninga munyi nya tadi, diah kelita ke dipegai bini Bunsu Kija nya tadi nyau tebeleka. Eh, labuh api kitai, ko bini Bunsu Kijang Latah. Dinga bala peninga nemu Latah Kijang. Bunsu Kijang nya tadi pen lalu nyeling bini iya. Bah! Mekai dulu kitai Jang. Udah tembu aku berenang tadi. Bedau sempat udah Bungsu Kijang madah ke diri. Udah ga deka ngau ke indai tuai iya makai ga anak temuai. Bah, aram meh Jang, ke dapur kin legi kitai nampung ranau, ku Bungsu Kijang ngangkat ke diri. Kenyang amat seduai menyadi makai malam nya taja pan belawa ke daun babas aja. Enda berasai banjing nyau telelap. Tinggal wat mikau, Bunsu Kijang enggau bini iya tadi agi betunga. Maya nya mega wat mikau nanya, Aya, nama menua kitu? Tang enda kala aku meda ngansa rumah panjai kita tu. Taja pan aku selalu bejalai ke Babas, pia aku tanya Wat Mika. Ninga Wat Mika nanya munyi nya, ada besai ke suah seput munzu Gijang. Nyadi baka tu iya Jang, menua kami tu dikumbai Wong Tapang. Endur kami ke berumah tu nang sigi tanah menua Bukit Sepaguk. Kebuah nama nya pia laban bisi siti sungai belakang rumah kami tu bisi ai uung lalu siti pun tapang ti chukup besai sereta tinggi. Nyadi rumah panjai ti endur seduai diatu iya nya rumah panjai jelu Kijang. Aku tu meh ketuai sida ditu. Aku tu meh bungsu Kijang ke benama Bana. Bini aku tu benama Icha lalu anak aku endu Dara Bunga. Ko bungsu Kijang tauka kedua bali nama iya Bana. Menua kami tu udah lama enda ditujah mensia dalam kandang berapa puluh taun ti udah. Tu meh keterubah iya kami nyambut penatai anak mensia, ko Bana nampung jaku iya baru. Nya Wat Mikau baru nemu rumah panjai ti tiki seduai banjing nya tadi, rumah Bungsu Kijang. Kijang ke lekat sangkuh nya tadi endu dara Bunga anak Bungsu Kijang. Jang, nama rita bala manang amba di menua din? Kati gerai sida sebilik? Pia ke munyi tanya Icha bini Bunsu Kijang. Nyau tegepang Wat Mikau ninga tanya bini Bunsu Kijang. Tang iya enda lalu nyaut tekala nya. Aa. Kati nuan tau ngelala Manang Amba di bu? Nadai ngawa sida iya. Gerai magang. Manang Amba diatu pen nya udah tuai. Nya udah bisi icit. Anak banjing nya icit Aki Agong mah nya. Ko Wat Mika nyaut. Enda berasa ai mata Icha labuh ngemasah ke kuiu ninga saut Wat Mika munyi nya. Empa pengelama aku enda nyenguk menua. Nyau udah bisi puchok. Indai lama ga udah pulai ke Batang Mandai. Enti nyema aku tu bisi ajih enda mali meraka sungai udah lama aku nemuai ke menua asal aku. Nyenguk enda lama pama meh mantup ke Pelengau. Pia aku dalam ati bini bungsu Kijang. Iya meh utai nesam ga iya. ngesit ai mata enggau kain. Nyabek nadai meh guna laban utai ti udah tiga puluh taun ti udah lalu enda ulih ditika ke pulai agi. Busu Kijang ari tadi enda munyi ngemata ke ulah bini iya baka nya. Bisi ati kasih ga iya meda tudah bini iya. Tang nya meh tadi. Meda iya ke nunang Icha enggau Tajo uih suba. Iya sigi udah besumpah pemali Icha enda tau meraka sungai. Mina orang enti ngembuan penemu ba dada aja ulih nabal ke sumpah nya tadi. Nya baru Icha ulih nemuai tauka pulai ke menua asal. Nyema sumpah nya dilanggau bisi utai enda manah deka nyadi ngagai sida ai sebilik. Lama sida ai tiga enda memunyi sama bela bejaku dalam ati. Lapa nuan ibu? Nama utai te bangat ngenusah ati nuan? Kati nuan tau ngelala manah amba? Ko Wat Mikau ke nanya baru. Nyau tetuk ga tudah nanya laban ka nemu. Eeh. Panjai cerita iya Jang. Ila enti betemu baru aku nusi enggai ngenang utai ke udah. Ko saut Icha. Panjai sentak seput ditarit. Ninga iya nyaut munyi nya, enda ga wat mikau ngansak bini bunsu Kijang nya nyaut tanya iya nya tadi. Enti pia, au meh ibu. Nyema bisi utai tau ngajihka kitai betemu baru ila. Betemu baru ga kitai ila. Ari nyau ka kerebak tawas da peda ku. Nyau ka mulai kediri ga tua banjing tu. Ko wat mikau. Banjing agi jenak tinduk bekuruh bepangau ke lengan. Ninga awan Mika madah ke diri ka mupuk dia Bungsu Kijang nya tadi lalu angkat ngambi kain chelum siti. Udah nya tadi iya lalu ngebak ke kain nya ba mua wat Mika. Utai dalam kain nya tadi iya nya mata sangkuh enggau batu cheli sigi. Nyau silau mata wat Mika pancha batu cheli perenching dalam kain chelum nya tadi. Tu aja meh meri aku ngagai nuan enjing. Tu aja ke misi aku kena malas budi nuan udah nyelamatka nya dara aku. Manta sangkuh tu tau dikena nuan begiga ngasu beburu sebelah babas. Nyadi batu cheli tu tau kena nuan nenggau jalai kami tu ti nyema nuan bisi tuntung penusah dalam kampung Puing. Ibun manah ke resa diberi aku tu. Pia ko Bungsu Kijang nyuaka kain chelum nya ngagai Wat Mikau. Lalu siti agi pesan aku, Semina nuan aja tau ngena batas angkuh tu. Parang sapa ke megai tu tunjuk jari iya deka telih, ku Bungsu Kijang. Wat Mikau nyambut meri Bungsu Kijang nya tadi lalu nagun kepala. Anang guai, tu siti da. Aku ka meri pemeri ngagai uchu aku. Tu chapak kacha tu bai ku uchu anak banjing jang. Chapak tu. Mesti ka dikena iya maya iya udah tau makai ila, ku Icha nyuak ke sigi chapek kacha ngagai Wat Mikau. Dia iya lalu nepu semua pemeri nya dalam uyut. Bah, tau mupuk dulu dia tau seduai. Kera ke empai tawas enggau. Nyau baka ke kemuru seduai ga aku. Enti bisi orang ngangau sebelah jalai ngasuh niki legi, anang niki seduai. Iya mayuh amat rumah orang pansa seduai udah tu legi. Aku nganjung seduai nangka simpang jalai aja. Ko ba no. Mupuk tuah. Umbah tinduk. Ko wat mikau ngereak banjing. Banjing ke agi meluko nyau ensugau angkat degereak wat mikau. Pansut sida tiga ke ruai peda ruai nyau agi bedau petang tegayam. Nyadi apai endo dara bunga dulu ke sida iya tiga. Datai di kaki tangga bau remut bungai ti ditanam endo bunga nyau malih ali nusuk idung. Jenggau ke aku sepating wat bai kemau ku banjing enda chechameng jari wat mikau lalu matahka sepating bungai ke benung rembai nya tadi lalu ditepu dalam uyut. Sepemanjai sida ke bejalai nya tadi, mayuh amat rumah dipansa sida iya. Tang penyelai rumah dipeda seduai iya ngalitka ati. Bisi nya tinggi ba puchur kayu, bisi nya malai tanah. Iya ke begantung bisi ke nya nadai tangga. Iya meh mansa sigi-sigi rumah rerengau ga nyawa orang ngesun iti. Nyawa aja ke bisi didinga. Tang tubuh nadai da peda. Nya bala peninga. Enda geli kita enti nyema ih nyu nyenggat bulu tu bala peninga. Nyema kitai tu benung bejalai da kampung tauka kitai tu benung ngasu ngiga lauk da kampung kediri ninga orang ngasuh kitai niki bala peninga. Tang tubuh nadai peda. Ooh. Gelai aku bala pedinga. Iya ga aku kediri tu nusi tu. Nyadi pia ke tampung tarai bala pedinga. Lalu ujang lalu ke rumah kami. Ko sada nyawa urang di dinga seduai iya. Iya meh mansa rumah siti munyi nya baru ga kangau urang. Iya meh ti ngasuh seduai laju agi nyingkang enda ibuh ke nyawa urang ti ngangau nya. Laban udah dipesan Bunsu Kijang nya tadi. Naga tu aku nganjung seduai. Udah meraka lebak nya legi lalu terengkah ba menua sepiak seduai. Bisi awai ila kitai betemu baru, ku Bana. Seduai iya mina nagun kepala aja. Iya meh seduai iya udah ngilah lebak nya. Malik seduai ke belakang peda tak pun kayu besai magang ngalitka jalai endur seduai iya ke pansut nya tadi. Ba baruh tuchung bukit nya mimit Wat Mika bisi meda pun tapang ti tinggi sereta bisi ninga munyi auh ai uung. Jauh amat tua tu deh bejalai. Ngetu ba langkau umai dia dulu tua legi, belelak dulu. Ngantuk mah mata aku tu, ku Wat Mika. Au meh, aku tu ka menyambung tinduk baru, ku Banying nguap sambil ngusuk mata. Datai iya ba langkau dia seduai iya lalu sama ngali kediri bai mata ke kelalu buntau. Nyadi sida punga ke beranyut kili pagi nya tadi baru datai ba tanga Sungai Sekawa. Dia sida iya bela enda engkeretik mansa. Maya ke benung mansa nya dia tak beteriak ai ba mua sungai nya dipeda sida iya. Peda ta pansut siku jago umbah siap mesai ngemata ke sida empat. Meda utai bansa nya dia anggik laban ke jampat kesau alu kalat kalat ka lari. Nyau ka terjun kai tudah tuai meda utai baka nya. Enti enda ditan ke sigan ke duduk tengah amat ta terjun meh tudah anggik nya tadi. Udah ngelebus sungai nya tadi, sida sebuat lalu ngambi sengayuh lalu bekayuh enggau naka penegau tulam. Anggik laban kena jejugau, nyau mih kena rekung sengayuh sigan ga tudah tuai. Nyau abih je empuk mua sigan perechik ai laban anggik. Sepi tah basih adik sigan lalu ngunsai anggik ke duduk ba mua iya. Nuan tu anggik bekayuh tauka ngesaika ai. Lain enggau nuan tu bekayuh. Kayuh ke sai, kayuh ke sai, ko sigan mutap ari belakang. Singin sigan ka numpu belakang ari belakang. Bala peninga. Tang nya meh tadi. Ukai siku nya mending teh ku iya. Tapajak ka enggia meh baka iwa. Iya mutai melintang ka perau sida empat. Pungga ti ngemudi ke sida empat semina tuchu maja merati ke ulah bala baki iya. Laban ke ka jampat ko jako. Enda berasai sida empat tadi nyau ngelebus penyangkai umai sida tuai rumah. Jago nya tadi ukai nya ngagai sida iya. Sigi rindu ngayan kediri ba mua sida empat aja meh rumah nya tadi. Nya bala peninga pia ke munyi jerita kitai Bukit Sepagu Arenggat ke tiga belas tu. Nyadi bala peninga ngarap ke udah tu aku nampung jerita kitai bisi pisit mimit bala peninga minta ampun amat amat ngagai kita semua lalu aku deka neruska jerita Bukit Sepagu tu. Pisit ke mimit meh. Laban aku hari nya amat sibuk laban bisi pengawa ti dadu ke aku. Nya meh alai aku tu nyuup enda lama munyi ke orang. Nyadi bala peninga kira ke nangka tu dulu jerita kitai ba ngalih hari tu. Ngarap ke semua kita tau teperinding ninga jerita tu. Enti kita rindu ke jerita tu au enti kita amat-amat rindu ke jerita tu. Aku minta kita minta tulung kita share jerita tu. Tauka link iya dikopi kita engkah kita ba facebook post kita. Kira ke share meh nya tadi. Ngambi mayuh agi orang nemu cherita tu bala peningau. Ngarap ke channel tu berkembang lebih maju agi ari taun ke udah udah. Lalu bala peningau enti kita meda video tu anang sikit ke landau nyadi bala kita ke baru datai ba channel tu kita tau klik subscribe. Udah nya idup ke lucheng kita ngambi kita nemu nama cerita ti ka datai ba channel Kasen Squad Horror. Selamat ngalih hari bala peninga semua mupuk dulu aku.